تاں انہاں دے گدی نشین سہ ہن جیڑھے مختیار حسین سید صاحب او انہاں دا باقاعدہ افتتاح کریسن ترائے مارچ کوں اتھاں عرس مبارک ہوندے تے پیسے بنا اتھاں آ کے یعنی میلے دی ابتدا کریندن سئیں تے ماشاءاللہ آؤ ہیں اساں تو اج دکھیندے ہیں کہ حالے میلے دے وچوں کتی دیہاڑے بچے پی ہیں تے اج تو ہی دکاناں شروع تھی گئی ہیں تے کیڑی کیڑی چیز میلے چ آ گئی اٹھ کتنے آ گئے سارا احوال تو کو اساں ایڈوانس دسنے پے ہیں سئیں

سارے تھل دا تاں اے نال مسجد ہے پی تاں اتھاں یعنی دوست احباب آسن ہن مال منوتیاں شنوتیاں دیون واسطے اے قاضی پاک دا علم پاک بھی اتھاں لگا ہوئے سیں ولید دا مزار ہے سیں اتھاں دیکھو سیں کیا خوبصورت طریقے نال انہاں نے کو سجایا ہوئے بنایا ہوئے سیں مولا پاک سارے دی حاضری قبول کرے دیکھو سائیں دکاناں شکاناں لگ گئے انہاں نے ارشا بخاری سائیں دیاں سائیں دیکھو ایندا پتہ لگدا بہوں ٹائم نال شروع تھی گئے میلہ سائیں کیونکہ حالے تک تاں میلے کو بہوں زیادہ دیر ہے کیونکہ ترائے مارچ کو عرس ہے تے چار مارچ دا پہلا پیڑ ہے لیکن بھائی ہنے نال میلہ لگ گئے دکاناں لگ گئین دیکھو سائیں ٹریناں شریناں چل دیاں پئین سائیں

حاجی ساجد ساڈا بہوں ہی میٹھا بھرا تے ملک الطاف کچر صاحب اساں انہاں دے ممنون و مشکور ہیں تے جیڑھا ساکوں میلے تے انجوائے کرویندن تے دیسی گھیو آلیاں جلیبیاں کھویندن سئیں وسدے رسدے رہو سئیں جیو پائشالا سئیں۔ ڈیکھو سئیں دور دراز توں لوگ آئے پئن مسے لتھے پئن سئیں تے کیا خوبصورت نظارے ہن سئیں کوئی اپنڑی سیٹنگ ودا کریندے کوئی اپنڑا ٹیا لیندا ودا ہے کوئی کھوڑی لیندا ودا ہے۔ کیا خوبصورت مناظر ہن سئیں تھل دے۔ ساڈی ملاقات تھی گئی سی میلہ مالک سئیں سید محبوب شاہ صاحب نال۔ شاہ صاحب کیا حال ہے؟ اللہ دی مہربانی شکر ہے۔ ایندے دکان نا ٹائم نا نہیں لگدیاں پیاں۔ بابیاں میلے ایں دوران ہن کو نا۔ اچھا۔ اتو میلہ ہے۔

ایڈوانس دے وچ اٹھ آ گئن دور دراز توں لوگ پہنچن لگ گئن سئیں اے ایشیا دا سب تو وڈا منڈ میلہ ہے سئیں اے ترائے مارچ کوں میلے دا اٹھ یعنی عرس مبارک ہو سی اون دے کنے بعد میلہ باقاعدہ تھی سی سٹارٹ سئیں ماشاءاللہ دے نال کیا خوبصورت مناظر ہیں لوگوں نے اپنے ٹھیے شے بنا کے دن سئیں اے گورنمنٹ دا سکول ہے السلام علیکم سئیں

چس آندی ہے نا بالکل بڑا مزہ آندا ہے حسین شاہ ساڈا انتہائی میٹھا تے محترم بھرا اے ساکو میلے دے وچ ملے اساں این دے ممنون و مشکور ہیں آدھے تواڈے واسطے اساں جلیبیاں کاٹ رکھی ہیں اے دیکھو سائیں آدھے تواڈے واسطے کرسیاں گھات رکھیا میں میرے سنگتی آونا ہے جیویں مرشد جیویں واہ سی واہ لاگے بازار سی پہلا کڈن دے آئے ہوئے

نور شاہ نور شاہ تلائی کون ہے دا بو پرے تو نیا ودا یار ہر سال آنے اچھا یہ تو ٹائم نال آ گئے ہو کیا وجہ ٹائم نال ٹائم نال آ گئے جی

اچھا جڑ گئے سی میرا عنایت شاہ بخاری سید ہسیں اللہ مولا خیر کرے تے خیر دے متھے لاوے زبردست قسم دا ماحول بننا آنے سی ایک اسی ریڑھے نالیں تے اٹھا گیا رونکم بڑھ گیا سی ڈیکھو سئیں ماشاءاللہ نال ہن وی بہوں سارے اٹھ آ گئے حالے تاں میلے شروع تھیون وچوں بڑے ڈینہہ پئے ہن سئیں ہاہاہاہاہا کیا خوبصورت نظارے سئیں اٹھے دا سئیں سارے ٹھل دا
میلہ عنایت شاہ بخاری ایشیا دا سب توں وݙا میلہ جیندے وچ اٹھاں دی سب توں وݙی منڈی لڳدی ہیسی تا زبردست قسم دا ماحول ہیسی جوان دیکھو ماشاءاللہ جڑدے آندے تمبو شمبو لڳدے پئے لوگ اپنے ریشاں شیشاں ماشاءاللہ بݨائی پئے دیکھو صحیح بال بلوڑے گڑ دے روڑے ہݨ نال آ ڳئے میلے تے کیا خوبصورت مناظر ہن سئیں تھل دے۔ اے سئیں ساڈے تھل دا ہک ثقافتی میلہ ہے عنایت شاہ بخاری سئیں دا تے اتھاں اج اساں ہن آئے سے چکر لاونڑ واسطے ماشاءاللہ میلہ تکڑے بھرا دیر اساڈی اپنڑی ہے سئیں۔